Tim jolayo apar gariyo matindo abiriyo wacho ni owuoyo e nyuol mar nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako. To wacho ni ka dhako omako ich monyuolo nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako to en obed mogak mana ka kaka obedo mogak ka en e dwe. Ndiko mar Nyasaye mowacho kamano. Kendo wacho ni ndalo ma dhakono puodhore kosemiye ndalo ma nikech nyathi ma wuoyi kawo ndalo piero ang'wen to nyathi ma nyako kawo ndalo piero aboro kene ot ka chieng'e onyuol ka- ka- konyuole mae ne puonj ma seche moko ndalo moko wabiro puonjre mondo chieng' moro ema ineno ka seche moko jomoko koro biro wacho ni onyuole onyuole igolo nyathi mondo mi a, itimo mano nang'o mondo mi dhako cha rembe cha opuodhore to ka koro in dhako nitiere ei period mare kata e dwe to koro dichuo insist ni nyaka riwre kode. Dichuo no umia nikech ing'eno kinja ka koro muma mar Nyasaye mosewacho ni nyaka miye ndalo piero ang'wen ka en nyathi ma wuoyi kata ndalo piero aboro ka en nyathi ma nyako. Ang'o momiyo itimo kama? Itimo kamano mondo obed kopwodhe. Matiende remb dhako cha nikod tekrene mang'eny. Ndiko mar Nyasaye bende wacho ni ndalogo koyiene no omul kata muma mar Nyasaye kata gimoro yoyote motengni tich Nyasaye kata na kanisa mar Nyasaye ok onyal dhiye. Koro kiriwri kode to itiekri kendi in wuon nikech idong' kaachiel koda teko mar rudo kendo gino medo kawo tekreni to dhako ma bende iriwri kodo sama entiere ka en kod dwecha kata ka en e period mare kata ka ok ogak dholuo ma ng'ato nyalo winjo maber nitiere gik moko tuoche mamoko mabiro ma bende we kodo dhakono ma bende seche moko kik imor chieng' moro obiro chwe ma ok nyu- oluwo nyathine cha nikech eh, cervix mare kisedonje sama in kod ginene ma en kod dweno kata en kod remono imiyoga dhakono tuo ma seche moko obiro bedo kod growth ma ibiro tere e osiptal to daktari kopime to nwang'o ne en kod gimoro mosedongo kuome matiende ni lokro mare materoga tong' mar nyuol chande ise interfere go koro tuo chande osedonjo kanyo matiende koro ok onyal mako ich Koro wakwacho noganda wa duto tetete joma ong'e Nyasaye to kod joma winjowa ni ka dhako nitiere period mare to ok onego dichuo ma kika dichuo ma kamili ma wiye tiyo ok onego riwre kode nikech tekre mari duogo piny kendo kethore. Erokamano Bishop. Sama ng'eny bro chako ringa da piny nikech ng'eny gi to wacho ni weche machon go Yesu notieko. Yesu pok otieko kinja pod ing'e niya Nitiere gik mamoko ma oganda seche moko wach kawo ga kawo mayot mondo gikalgo situation ma gidwa ni gikalie no. Lakini e, seche mamoko kwang'iyo kata mni warruok mwantiere ni ok inyal wachona ni Yesu notie- nosetieko gik mamoko koro wan tinde wadhi adhi ayolo no wan tinde kata ka nwango ka dhako koro ok- ok oikre maber to an adonja donja kuome gi kaka olil no kata mani mbele Nyasaye ka koro wan wawacho niya ko- wan kod sabato chieng' Jumapil kata chieng' Ngeso to ne gichak kata ndalo ariyo ka iritori mondo idhi e od Nyasaye ka in ng'ama ler kok itimo richo moro yoyote. Koro Yesu notieko mano okinyi. Erokamano Bishop.
Nyakwata Okogot, aparo ni wach odeno wasemula ahinya modong' kendo chiemo nwa tugo nyikwa Ramogi. Adwa ni ilere nyakwa Ramogi Ajwang' nyiwa matindo ginyuol e utegi kapok gidhi tedo. Adwa ni ing'iye kanyo matut e kit Ramogi Ajwang' ni nyari konyuol e ot kapok odhi tedo, ere rochruok ma dike- dibedie ma ditame yudo nyathi kata madimi teku mari madi padok piny kanyo be warangi ee eh, wuod nyaka bilo sama in kod nyari to koro osegamo eh, remo matiende omako ich hmm. eh, nyako komako ich kata oneno malo to irang ee seche ma en kamano ka oneno oneno malo Ing'e ni ok onego otedni in wuon mare, ne en koro ema otedo kuon koro ichiemo to nende ogan. E, kanyo bende koka in koro kanyo duoko teko ni piny e, nikech e, nyari mi chiemo to ogan. E, to e, nyari nogono kochopo sama omako ich bende e, mago bende pod ok onego koro mi gimiluongo ni chiemo notedo chiemo to idhi ni chiemo ni min mare nende odhi e puodho kata nende odhi e yore mamoko koro en ma entie en motedo ga tichiemo Eh, idwaro ni nyako kogamo remo to en ni kowe gamna mondo odhi odag kod ng'at ma jakore manyalo bedo ng'ama oluongo ni nyamin ma nene osedhi tedo kata ng'ama oluongo ni wayo mare Eh, kono kodhiye to koro bero eh, joka kata ogak to joka to jokore nikode nikech eka eri sama omako ich kata ka min mare bende koro gichiemo go e tawo achiel to kanyo bende koro kendo ny- min mare bende roche to bende orocho min ma kata ka min ne pod en ng'at maber nyalo nyuol to koro kendo inyalo nwa ka sida mar nyuol bedo koka min mare ok nyal yudo nyathi Mano Ramogi Ajwang' nodagi ni nyako ma osepong' nitiere kaka koro onego odag kod jonyuol. Emomiyo nene bende e kit Ramogi Ajwang' nyiri kane osepong' ne idwa nodhi oted piyopiyo ok gidag e miechgi higni mang'eny. Nyako kosechopo kama koro ong'e joma chwo to ne idwa ni mondo oyud dichwo bende thothne idwa ni oore gana kuonde ma jokore kande nitie jok mane osedhi tedo ma nyimegene kata ma weyni ne mo nyimine babagiga kuondego onyalo dhiye boyudre kod chwo kuondego e, jok ma oluongo ni yuochenego mondo o- bende oyud dichwo dhi katedo ma ma gin ne ok dwa ni gibedo gi jonyuolgi Ah, wuod nyaka bilo kapok i- i- ginene midwa wacho no adwa ni bende lere ni kwara moki jiwa masani ne jodongo kapanga samoro janyuol odhi tich to nyari osepong' oyudo wuoyi Ji moro kanyo ogajre ga go ipiem kata mana moninde ka samoro ikia ka be dibedi rwach. E mano nitie wach nikech eh, kineno koro loko piem mar wuok jonyuolne to bende okele joma chwo. Koro rochruok bet kar kanyo, obende orochre nyuolne nyalo bedo matek. Kata ka koro ogamo remo mana e pien mar jonyuolne kae nikech oluongo kama dichwo omiye mana ich. Mama min wuon mare joninde. Mano ing'e ne en nyathi ma kata konyuole to ni ama kuro gak. To jonyuolnego bende ka pod tindo bende pod min mare pod nyuolga. Ing'e ni koro orochoga min gi nikech min gi be biro duogo mana nindo e kitandano. Um, kendo wang'adi medwa wacho nikech aneno ka sa ringo kendo chak iler nyikwa Ramogi nyithindo jowa ma sani iyudo ka onyuolo nyithindo ariyo moro chako wuon moro chako min iyudo ka nyithindo osebet madongo nyako oseng'e chuo to pod nindo ga nindo e kitanda min uyweyo be kubiro kanyo to paki apaka ni mama iriyo nade ka be dibed e wach ai koro iwach midwa wacho Wuod nyaka Billy ing'eyo ni ka nene Ramogi Ajwang' noketoga Ne nyathi ma koro osebaro piny, matiende ni oseng'eyo, kata thunde osewuok, en nyathi ma nyako, kata en nyathi ma wuoyi moseromo higa ma koro ochopo apar gauchiel kadhi mbele. Magi jok ma koro ok ne nindga malo kuma nitiere udi mag jonyuolgi. Gin nyithindo ma koro ka en ma nyako to onindo e jikon kata e od dayo. Ka en nyathi ma wuoyi To nindo mwalo e simba kucha. Ka pod oonge simba tikwayo ne nindo e dala machielo ka wuon gi mamon kata ka kwari. Onindo e od dayo. Od dayo emo bende onyalo ninde kata nyathi ma wuoyi. E ka pod ok ogero simba pod orepre to en ng'ama koro osechopo higni mochakre apar ga auchiel ka dhi mbele. Ok ne oyienigi mondo koro gibed jok ma ninde ute jonyuolgi kono. Sa aneno koro ng'oto nitie gima omang'adi ga to koro itiekie kod wach mar pielo nyakwar e kitanda nikech nyiwa ma sani nyuol tiyudo ka samoro en e ot to jonyuol ni odhi tich ka nyathi nindo ohingo to tuketo nindo e kitanda jonyuol Magi ka. duto tieko teko mar jaduong' ma wuon dala ma kata jaduong' ma ema wuon gi kaeri.